Basa so yɛ me dɛ sɛ mo nuanom a ɔmo aka nyinaa no ɛ ɔmo wɔ free education no system no. Wow. Because me go school say na ma me ni sika. Nti school fees no ne yɛ fɛ ne sɛ admission fee ɛkɔ yɛ kɛseɛ ma ɔma no tu susu ma ne ho kwansi nyinaa ɛsan. Ɛyɛ hɔ awo maame. Yes, ɛyɛ me maame. Ɛyɛ wo deɛ no. Yes, me go school no na free education ne ne system no. Okay. Nti edu me nuanom so nti a me nua three. Four ɛna ɛwɔ free education. Wow. Ɛɛ eh, mi ba tɔ mi mi mi mi deɛ mi ɛka mi nko adeɛ nka free education si mi nka bɛ bu ama nkɔla bebree naa tumi akɔ sukuu because first na na free education si mi wɔ mi na yɛ nipa bebree ni ɛti fi. Ɛna mi ka kura mi nka mɛ ka sɛ mi sɛ free education si ba ntɛm a nka mi ka mi kɔ bi nka nyɛ nsɛm de gyina wie mu a mi tɔn ba yi nka mi nso mi kɔ. me mehu sɛ phrase just no ɛyɛ kama ɛboa paa because ebi mu wɔ hɔ a wɔn nni sika no a wɔde bɛkɔ sukuu ma ɔne sika kɔ ebi mu wɔ hɔ a wɔn nni sika no a wɔde bɛkɔ shs no but wɔn yɛ brilliant nso wɔn nim adeɛ but because of phrase just no wɔn anya kwan a wɔn kɔ sukuu ɛna bebree nso akame out a wɔn anya good grades nti phrase just no medwene sɛ ɛboa paa ɛbaeɛ no aboa. Nti ma a. Lord Angie. Yes, Papa. They say, I did be a young home to see three searches, SHS. Abba. Ebi mu sisi akwa ebi mu si oye ntwam ebi mu si omi ntwam ebi si otwam ayi nya ntumi fa nkɔla no kuru sukuu yasan akɔ IMF. Amanfoɔ bi sɛ ɛneɛ yɛntwam koraa Ebi nso sɛ ɛneɛ ne government ntwam Ebi nso sɛ parents no bi ntua na aba nso nkyɛ mu fa W'adwene ne sɛ yɛntwam anaasɛ ɛyɛ ne sɛ Me deɛ mekyerɛ mu awieɛ no wobɛhu sɛ yɛntwam anaasɛ ɛntim hɔ Me deɛ m'adwene kyerɛ kakra a mekyerɛ wɔ ho ne sɛ ɛyi free HS no ɛkwan bi so ɛyɛ ɛkwan bi so ɛnyɛ ɛyɛ sɛ Obi wɔ hɔ a ɔnni sika a ɔde ne ba bɛkɔ sukuu na wanya firi ayi de akɔ. Asan aba ne sɛ, sisi a yɛayɛ firi HSS, a sisi a obi nya 30, 40 mpo a ɔtumi kɔ sukuu no, wɔn nsua adeɛ. Nti wɔn kɔ ɛkɔ nyem rough rough. Mm. Last week sɛ wɔn yɛ wɔn sɛ SIC week, wohu wɔn a wɔn yɛ fun ɛtetɛtaa hɔ a, mm. yɛkɔ wei na kyɛ sɛ ɛyɛ ase fam. Deɛ ka ameme nko ara deɛ a, anka wɔn ayɛ no scratch form. Sɛnea nnipa no mo de ɛɛ yɛfrɛ no sɛ ɛɛ grade bi ato wɔn anim sɛ sɛ wonya this grade yi a aban bɛhwɛ wo a anka me feel sɛ anka ɛno mmom ɛbɛyɛ ba wɔn a wɔn wɔn nnim hwee ɔno a watwerɛ akɔnya fifty wɔsi free HS SHS ɔɔkɔ bi ampa wakɔ ɔkɔɛ no nea ɛyɛ sɛ ɔyɛ ara na ɔyɛ nkɔla no so adɔɔso fine. Apart from that no, school foɔ aduane na yɛde ma nkwadaa no, yɛsi free free education, aduane no so nkɔ. Nti ama ahokyerɛ aba. Ɛka ho bi na sisi a yɛ yɛ yɛ ti asan no. Na aduane no, mebisa o, ɛyɛ school bi a na nkɔ a na ɛyɛ schools bi because minim schools bi wa they don't complain about food. Bibi ti sɛ Bridgel secondary school. Wɔn complain ɛhɔ na mesi. Wɔn complain about aduane da. Mekɔ school hɔ. Sukuu wɔ abiri yɛfrɛ wɔ adɔnten ɔmo nkɔmpleni aduane da ntwɛn sukuus a ɛwɔ hɔ bebree a yɛnim de hav nɔ kɔmplen aba abiri sɛktɛk bi wɔ hɔ ɛɛ pɛritira sɛkɛndri sukuul ɛno nso wɔ hɔ mɛnti sɛ ɔmo akɔ fie sɛ aduane nni hɔ anaa nkɔla nkɔmpleni aduane yɛn nua no nketewa wɔ hɔ yɛn mma gu hɔ ɛɛ. Nti aduane no a wɔn ka no, eh, menyɛ ni sɛ the whole Ghana ɛna aduane no saa yi no wɔ. Wonyɛ ni sɛ yɛ akyerɛkyerɛfo no bi suban na ma saa nneɛma nneɛma no. Bakyɛw sɛ esia ma senior high wa. Eh, me deɛ me wɔ ha. Eh. Nea woka yi me so me deɛ makɔla baako wɔ sukuu wɔ baabi. Me pɛ sɛ mɛbɔ sukuu ne din. Ba ɛyɛ ase fam aduane po nya bi ni. Nya bi ni. Otumi su sɛ yɛ yɛma ne sika da bi a ɔsɛ wɔn tumi kɔ tra anwumire yɛ nom koko. ɛyɛ bàtɔ bɔ sukuu ni din ɛbɛ bua bɔ sukuu ni din. dɛbi. wɔn mɔ anaa ɔbɛ ká kyerɛ mu. ɛmɛ ká kyerɛ mu ayi. o de wi abɔ din din kyerɛ mu. koko. but saa ɛ sukuu náà ɔkan sɛ senior high bi wɔ kurom ɛsi ɛma. ebi wɔ ha se. a o ti si wɔn koko anwumire. mente ɛsɛ mi deɛ deɛ nhyɛ da. start bi o. bi se records a abɛtɔ adi. nnansa yi ntam ne sɛ, yɛn mma no bi ne yɛn nuanom no bi a wɔkɔɔ Saito Basic a wɔannya good grades. Wɔkɔɔ secondary school papa no, wɔanya very very very good grades. Mm-hmm. Apɛfɔm better than even wɔn a wɔkɔɔ better school. No, doesn't ɛno eh, etwa mfoni bi kyerɛ o. Ebi ne small boy na ofi ada esu no. a wakɔ University of Brunel ɛwɔ UK wɔmaa no scholarship bi kɔɛ ɔno na ɔyɛ best student sisi. nea mepɛ sɛ mebisa no sɛ aso yɛnsusu sɛ ɛɛ sɛ wokɔ poor school basic na woannya good grades a aso yɛnsusu sɛ sɛ wonya ɛɛ kwan na wotua so ɛkɔ sukuu papa a Wobɛtumi ayɛ better. It depend o, berɛ a m'akwadaa baako ɔkɔ ɛɛ eh, yɛfrɛ sɛ Rock of Ages ɛɛ eh, private school na ɔ ɛɛ eh, saa ɛɛ Rock of Ages no wɔn wɔ grade bi a sɛ yɛyɛ exams yɛyɛ exams three times form three wɔntumi nyɛ saa antwa three na yɛnfa wɔn kɔ ɛnkɔ register. Ba yeyii no fii hɔ, yɛse yɛn register no, me nso mehwɛ akwadaa no ampa na kyerɛ sɛ wantumi annya nea yɛreka no, na mese me nso ɔyɛ ɔbaa nti memma ne ntena ɛhɔ biom nti meyii no kɔ register no wɔ Saito, infact ɔno na ɔnyaa good grade ɛwɔ eh, Saito no. Nea ɛka nyinaa ne sɛ, sɛ nipa no na, na, na, na yi kyerɛ, na nka at least anyɛ yie koraa. Me ba, ɛkyerɛ sɛ ɔkɔ ɛkɔtwerɛ final exam. Wɔtwa ɔno na odii kan wɔ ɛɛ eh, ɛɛ eh, fɛn sɛ Saito. Mɛfa oh. sɛ ɛɛ eh, Rock of Ages no anka wɔn hu sɛ wɔntumi anya saa deɛ no but yɛkɔ yɛn ɔno na odii kan. Wei kyerɛ sɛ ɛyi no wɔ ne mu. Fa ɛyɛ na me nneɛma kyerɛ ne sɛ sɛ nipa no at least fifty grade deɛ anka ɛyɛ high forty five ɛyɛ high mo mo ayɛ kodu bɛyɛ thirty na anka saa thirty foɔ no ɛnyɛ sɛ yɛ anka ɛyɛ. Wosusu sɛ yɛnya cut off point. Yes. Ok but sesei no yɛhwɛ a eh, aban no sɛ ne basic education no ɔde adu secondary school mm. a ah, from primary up to secondary school no ɛsɛ obiara nya access na wodu secondary school na wontumi ntoa so a na yɛakate no off eh, yɛfoa saa cut off point no wɔ secondary school anaasɛ yɛsusu sɛ yɛmfa mbra JHS na yɛ maintain anka secondary school bɛyɛ anka cut off no kɔ after secondary school na mm. anka yɛ because saa time na nipa no ɔno atumi ɔtumi express ne ho kakra mm. okay nti ɛne lɔra ngyisi ɛbɛda wase Richard Ford. Mpatsɔ wɔfrɛ ɔdɔ. Ɔfrɛ m Nana Kakupa nyina de tɛd. Mpatsɔ wɔfiri yi fa. Mpatsɔ mefi asase trɛ. Asase trɛ. Ah. Ɛwɔ Isiam akyi anaa? Ah, ɛwɔ nkurɔfo kwan no so. Mpatsɔ ɛɛ sese no nipa bebree kyerɛ wɔn adwene. Wɔsi sese Ghana deɛ wɔn kyerɛ ɛkɔ ayɛ nnɛ. Nti kebetumi aka free SHS na aban de baa no ɛɛ kii ntwam. Ebi nso se me ntwam, na wotwam a wɔn wɔn mma no koraa de wonnya sika mfa wɔn kɔ koraa. Obi nso se anka ebetumi a nka wo wɔnyɛ biribi sɛ ka parents no obetua bi na aba nso etua bi. Sesei no wɔadwene kyerɛ paa sɛ yɛntwam anaasɛ yɛn maintain no. Oh, mo ntwam. Pakyɛ na ayɛ. Mo ntwam. Hmm. But I'm modernizing in a way there. Say review. Review. Review. Uh, parent bi a Sɛ obetumi atua sukuu fees no a wɔn ntua na ma ɔntum ntua no wɔn a ɔnkɔ dɛm free education. Papa how do you determine obi obetumi atua na obi ntumi ntua Ghana de ayɛ nokware nyɛ yi saa o sɛ obi bɛyi n'ani pa sɛ mi mi ni sika ntumi mi wɔ sika ntumi kɔ akutua mi bɛ sukuu fees ɛno no. Yɛn nfa ntuo yɛn dɛm. Na ɔbɛn dɛn hu sɛ. parent no bɛ dɛ na watumi asɛlɛte sɛ yɛn mmienu yɛ sisi yɛn mmienu yɛ kɛse etum eh. dɛ difference eh, eh, wɔ yɛn ntɛm in life okay nti yɛn option a ɛwɔ ahwɛ bɛtum atua no tua wɔba no dɛn tum ntua mɔ nkɔ ɛno na mebisa sɛ willingly no wana ghana fo baayɛ na bɛtumi aba out sɛ memetumi atua mebɛ school fees nti ɔno mo ntwam because ɔboa free ɛsi kyɛse no boa yeah

Ehu. Yeah. Biribi biara sɛ ɛyɛ na amoa wo ho. Yeah. Ana ɛyɛ ehu dɛ loopholes bi wɔ mu. Um. Nti akyiri ehu loopholes na ɛde hyehyɛ mu a ne nyinaa ɔyɛ ɔyɛ yie. Okay. Nti wo de ɛte sɛ government maintain ni. Ɔ ɔ maintain. Yes teachers. Ɛɛ ɔboa na nkyɛ dɛ mo ɔkɛ ɔkɔ secondary level. Wɔn ba vocational nfa mbere mu. Vocational wɔfɛ tii bɛt ɛnu wɔn sisi. wɔn asisi ba nkɔlaa no problem no yɛ nkɔlaa no ɛsɛ mm. parents no nso ka ho kɔ parent biara ba ne sɛ ɛsɛ meba kɔ secondary school mm. wɔn ayɛ tii bet nkɔlaa nso de ahyɛ wɔn tim sɛ mewie pɛ ɛsɛ mekɔ secondary school ɛno na ɛhyɛ nkɔlaa no so tim ɛna wɔn de ahyɛ mu nti woka ne sɛ ɔnkɔ vocational no koraa na ɔnte ase oh. sɛ kinkam ha anaa kikam kikam technical yi yes wɔn a wɔn akɔnvɛt no to tibet ɛnu ayɛ ba no yɛ yiwu sɛ wɔn de abɔ hɔ kekam ɛyi tibet hwanhwan ɛbɔ hɔ ɛbɔ kwan no ho so wate ase wɔn akɔnvɛt no to tibet ɛyɛ purely technical because school no yɛ technical dada wɔn wɔn asan akɔnvɛt no ɛne vocational baasa nkwadaa no nso bɛkɔ ti parents no nso ayɛ ananka yɛn nso sɛ na wɔte ase sɛ ebi nkɔ vocational no nanka parents no nso atumi akyerɛkyerɛ nkwadaa no mfaso ɛwɔ vocational ho ananka wodwene ho dɛ.

Computer no akasa on select dɛm nkorɔfo no nyinaa ɛwɔ a because obi a wakɔ vocational ɔwɔ vocational eh, eh, ade no n'adwuma n'adwuma yɛ ɔnyɛ ten wɔ ntaafo ebien na ɛsɛ sɛ mo awi kentɛk ɛwɔ a nti ma ɔdɔ ɔyɛ dɛ ɔno ɔkɔ ɛɛ ɛɛ ɔno mpo sɛ wankɔ university ɛɛ kn mpo ɛ attachment wɔ obi a ɔyɛ electrician anaa ɔyɛ plumber mechanic ɔkyerɛ dɛ. wonyim book knowledge no wɔ hɔ okay theory no wɔ hɔ mm. then you come to practical mm. ɔnyɛ na sɛ dɛ ewie technical a mm. ɔwɔ dɛ ɛkɔ eh, university na obi nso bɔkɔ eh, eh, university wakɛyɛ art na ade nyinaa ɔbɔ ɔsɛ ɔyɛ graduate adwuma yi hɔ for that uh, an Adam will produce uh, unemployment graduates. Okay. And you won't concentrate basically on that system now. Okay. okay. nsɛm wɔ sukuu no wadwe ne sɛ aduane no wɔ sukuu no ɔsɛ sukuu no ebi no menyɛ aduane no ɔyɛ nɔkwa asekyɛ dɛ sɛ mowɔ mba bɛyɛ pɛm na menye wɔte mama wɔ adwuma no a wonye wo nyinaa na the same time na adwuma bɛyɛ ready na wɔbɛdi nti ebi bɛsu mm. nti edwuma no a wɔde kɔ schools no mm. nationwide ɔman no so mm. nti edwuma no ɔnduru schools no nyinaa at the same time ebi bɛ kɛkyiri nti obi a ɔbɛ kɛkyiri ɔbɛyɛ complain ɔyɛ dɛ yɛwɔ ɛkwan nipa no kwan na ne ti etiri esia na ɔwɔ ɔkwan koro do ɔde ma bɔden. Hɔn nyina wodzi edziban na nkyɛ ɔdze ma yarfo no. Naaso ɔdze edziban gu hɔ a, obi aper dɛ obedzi, ɔbɔkɛka nua, ɔkɔ aba no ntsi ɔpɛ dɛ obi twe no ma no. Ewa. Ntsi distribution na wɔannkɔ at that particular day na ebi edzi ben a, kɔm edzi ben. Complain bɛba, bɛba dɛ edziban no ɔnnkɔ schools. Okay, Nana yɛda ase. Network no ntsi ɔmbɔ mbɔdzen na ɔnhwɛ. Okay, Nana yɛda ase paa.

firi ase kyɛ so yɛntwam ebi nso sɛ sika no yɛnkyɛm na abɛntua bi na parents nso sɛ wo a wobɛkɔ sukuu wei woba na ɔbɔden house nti ɔdidi wɔ hɔ ɛkɔm de nanaa ɛkɔm de no ɔnka nkyerɛ sɛ ɛkɔm de no ɔnka nkyerɛ sɛ womenni aduane ɔnka nkyerɛ sɛ womenni aduane wɔ hɔ ɔnkaeɛ ɔnkaeɛ daabi ti daabi ɔmo didi mepɔtwan ba yɛsi yɛn twam wadwene ne sɛ mepɔtwa mo ma ɔmo ntwam adɛn ɔmo twam yɛ abatamfo yɛn ho bɛkyerɛ ɛwɔ kwan bɛn so ɛkwan sɛ sɛsi a mesɛ mene sika wone sika ɛhɛn mene sika mede bɛhyɛ me ba no mm. nti free education abaa deɛ ayɛ yɛ yie nti sɛ ɔmo twam deɛ yɛn ho bɛkyerɛ ebi mu si sɛ kane no a na ɔmo tua no koraa no sese eh, a wɔn ntua no koraa no kane no yɛ sene nɛ wogye tom. mepɔtwɔ megye ntom ayɛ sɛ adɛn nti na wonye ntom ɛsɛ sɛsia no aban ɔso yɛ mu sɛ yɛba no yɛba obi kura ba kura wie sukuu dadaada ɔnkɔ ɔnkɔ sukuu nti afe na free education aba sɛsi ɔma ne ba yɛ dɛn akɔ nkɔfo bebree ɔmo ɔmo ba kora yɛ sɛ ɛkɔ ɛ secondary school fɛsɛ nso a yɛntumi nkɔ yɛbɛtua sika kɛse yɛntumi nkɔ sɛsi anso dɛ ɔnam ɛfiri education nti

wɔn ma receipt. ɛnyɛ dabi ɛn receipt wɔ ho. wɔn ma receipt. mpɔtɔ ayɛ. ɛyɛ pt anaasɛ ɛdeɛ yi. mipɔtɔ ne deɛ ɛmi sɛ pt. ɛyɛ pt. na wɔn gye two hundred. ɛɛ two hundred ɔda hɔ sisi a. nti wofo sɛ ɛno koraa na ɛyɛ sen sɛ nka mo betua sika kakraka bi saa. ɛɛ ɔyɛ kyen fiti ɛɛ ɔyɛ kyen sɛ ebetua. Sika ayi no. Ti firi ɛsɛ kyɛ mi ntwam. Ee ma mo ɔmo ntwam sɛ ɔmo twam deɛ yɛ sɛ yɛ mi abata no nkɔfo bebree ma nkɔ su. Ti sɛ mi sɛ mi ti yɛ sɛ mi ba nkɔ ɔtumi. Na wonim nkɔfo bi a ɔmo ma kɔ sukuu a wɔn nso aboa ɔmo. Wonim nkɔfo bebree. Nkɔfo bebree. A wonim ɔmo abusuafoɔ ne nnamfofoɔ. Aa bebree. Sista yɛ da wase. Why? Na mi nhyira.

Masan so yɛ me dɛ sɛ mo nuanom a mo aka nyinaa no ɛ ɔmo wɔ free education no system no. Wow. Because me go school say na ma me ni sika. Nti school fees no ne yɛ fɛ ne sɛ admission fee na kɔ yɛ kɛseɛ ma ɔma no tu susu ma ne ho kwan si na ɛsan. Ɛyɛ hwa wo maame? Yes, ɛyɛ me maame. Ɛyɛ wo deɛ no? Yes, me go school no na free education ne ne system no. Okay. Nti edu me nuanom so nti a me nua three. Four ɛna ɛwɔ free education. Wow. Sɛ ɔmo sɛ sisi naa mma anka ne no nko ara nso ɔmo ba ɛɛ fie bi a. Na mo papa mo papa wɔ yi. Ne papa wɔ hɔ ɔyɛ adwuma but n sɛ eh, adwuma ne ɛnhyɛ eh, de anyɛ yi kwa wei ya na maa mo de support yɛn kakra. Ɛyɛ eh, akyɛkɛ ya. Akyɛkɛ naa. Oh okay. Ɛna ɔde support yɛn kakra kakra sisi a ɔmo na nfɔ ɛna ɔmo kɔ for free education. Anka mo ba yɛ favour anytime bia sɛ ɔtua school fees ɔtɔ provisions sɛ wɔn sa fa chop money so ka ho hɛn but akɔyɛ saa no deɛ aboa no paa aboa maame yes na wo maame ebi mu nso sɛ wɔn ɛɛ firi ɛsɛ kyɛ sɛ no kura nfa so emu so esiane sɛ wɔn tuatua sika kakraka bi ni adeɛ nti aban no kura ntwam na parents ni ntua ebi nso sɛ wɔn nkyɛm na parents ntua half no ntua because.

fɛ bi a ɛyɛ na sɛ aba mfɛ bi na ne nyinaa bɛgu yɛ so a ɛyɛ den nti me deɛ m'ani gye free education me ba no kɔ sukuu no wanya free education owie sukuu five years sɛ mewɔ sika a anka matoa so sɛ ɔmo se ɛ eh, secondary school ɔmo ma free a sɛ anka akɔra no anka ɔno so yɛ da no kɔ no so kɔ bi nti sɛ free aba no ɔmo kɔ deɛ me deɛ ɛyɛ me dɛ paa me ba Ade na ne ho yɛ pɛ sɛ wa. School fees. Na sɛ si a ɔyɛ atua so sika wɔ nfa. Na sɛ ɔakɔdu akɛseɛ mu a nka ɔbɛkɔ baase ne yɛse yɛ toto school books na baase free a sɛ yɛ dɛ nyanko paa. Nka yɛ baase bi kora si yɛ si yɛ ba bɛyɛ me free. Ah, wa ɛne yɛ pɛ paa. Bɛdi yɛ me pɛ paa.

Yɛɛ Koda Radio, yɛɛ Radio no bi Koda, na yɛnenam yɛyɛ ne sɛ yɛka nkurɔfoɔ adwene, aduane boɔ wɔ aduane boɔ wɔ na bɛduru ha adeɛ baako sɛ yɛfa no ayɛ sɛ ɛɛ sisei no yɛkɔ IMF amanfoɔ bi so wɔn anim ayɛ de deɛ na ɛfiri yɛ sɛ tibie ntwam ebi nso so daabi bi ntwam na ebi nso so ɛna ɛnkyɛm awofoɔ tua fa

Yo. Esi ama eh, senior high. Yeah. Okay. Fa eyi eh, wei bra. Eh seminar bra. Ọmụ sị ọsọ ọmụ dị bẹyẹ dẹn dẹ. Seminar. Nyọ. Nti yaba ne sɛ ɔmo ɔmo ɔmo de yɛ de. Ɔmo sɛ ɔmo de yɛ batas wɔhyɛ ho hyɛ na ɔmo de ka ho. Nti nkɔla bɛyɛ thousand obi adi sɛ mmerɛ. Ɔmo gye nti sisi ano mpo ayɛ sɛ eduru baabi ɔmo ngye ɛɛ nneɛma bɛtɛ ɔmo gye ne sika. Okay. Obi wɔ bɛ wie.

nkɔla bebrebe no obi atua nti ɛno na sisi ɛno na ɛha wo sɛ ɛno nti no bi twam anka wofo sɛ ɔno ne yɛhu sɛ yɛa na yɛbɔ ka wo bibia ho ɛba na adibɛn a ɛbɛdu baabi ɔmo sɛ ɔmo ahyɛte adibɛn ɛhɛn sɛ te dɛn ana anapɛ meka sɛ ebi wɔ ayi a Hwɛ, wɔafrɛ me sɛ, even sɛ wokɔ dining anɔpa mpo na wonni sugar, ɛkyɛ sɛ wokɔ a wobɛsan aba. Na wɔn ankasa ayɛ sɛ wonya wo sugar. Ɔwɔ sɛ ɔkɔ me Tolima no, wɔn baa fie. Mm-hmm. Ɛna last month no mu wɔn kɔɔɛ. Mm-hmm. Ɔkyerɛ wɔn bɛba next month twenty something hɔ no. But within three weeks ɔsan, wɔasan frɛ sɛ ɔne sugar na nneɛma. Mɛba o. Mɛba o. Yes.

Aduane nsa. Ɔka ho. Ɔ ase. Nti yɛ twam. Ɔ mo ntwam. Yɛ twam. Yɛ nti yɛ deɛ dada. Okay. Madam, mami mami bisa mami bisa. Wohwɛ ɛɛ kaa wobɔ ɛwɔ ɔman na ɛwɔ secondary school sisi a ho a ɛɛ ɛtɛm no wosɛ ɛbɛsɛ sɛn. Ɛtɛm a. Ɛɛ ɛtɛm te sɛ sika buburo. Sika buburo bɛ sɛ sɛn? Ɛtɛm. Sisi ɛtɛm na ara yɛn ankasa yɛn nim o because ɔwɔ mu a na ɔmo aba fie. Te sɛ wei America no. Last month na ɔkɔɛ. Ɔmo bɛba wei. Ɔse ɔmo ba no ɛsan na ɔse ɔmo antwerɛ exam sisɛn ɛdɛn dɛ ɔwɔ fam. Mana na ɔmo kɔ akɔtwerɛ exam na ɔmo asan aba. ansa na ɔmo asan akɔ bio sɛ wei menim sɛ fɔm tofo wie a na ɔmo twerɛ wie a na ɔmo bɛkɔ sɛ dɛn ɛho nti sisi a yɛn ankasa yɛ wei na yɛ sukuu na ɔmo kɔ yɛ ho how a ɛte fɛs no dɛ menim sɛ tɛm no nfa sɛ three to four months na yɛ tɛ na ɔmo ama kwan aba fie ansa na wasan akɔ bio up to ɛɛ eh, tɛ tɛm na yɛ promote abɔfra na sisi ɔmo kɔ ba in and out sɛ yɛ a mara mo hu n'ani so. tuabo nti yɛ ntwam. okay. Eh, nenti a hold on. Bayerɛ no fi akra. Na woyɛ fɛ sɛ? Yɛ fɛ Becky. Becky. Becky ɛnyɛ di yɛ. Eh, aha Becky na no mu ni mi. Becky na no mu ni o. But mi fi edin de adwa ketewa. Eh, esia ma hɛ ya na ofi. Pepa twa mi. Ofi esia ma.

anaasɛ yɛ nti woadwene ne sɛ mepakyɛ meyɛ medeɛ me ɛka me nko adea nka free shs no nka bɛboa ma nkwara bebree no atumi akɔ sukuu because first na na free shs no wɔ no na nnipa bebree ne atifi ɛna meka koraa mɛka sɛ me sɛ free shs eh, bantam a

Twɛ de yɛntwam. Yɛntwam. Ɛɛ. Ba yɛnkyem. Anaa kyɛn nso deɛ mɛnkyem. Ɛnkyem. Abantuo no nyinaa. Abantuo no nyinaa. Nti wɔn a wɔn ka sɛ yɛntwa mu yɛntwa mu anaasɛ wɔn ntua mu no deɛ na wɔwɔ ka ho. Ebi a saa nkorɔfoɔ no wɔn wɔn abusuafoɔ wɔ sika bi a wɔn de ma wɔn anaasɛ wɔn yɛ abankanfoɔ a wɔn kuta sika anaasɛ wɔn wɔ adwumatuo titiri bi a ɛbɛma wɔn sika. Na yɛn nyinaa nso na yɛbɛnya saa sika no de ahwɛ nkwadaa no so wɔ sukuu. Enti saa nipa no a waka sɛ yɛntwa mu no, ebia ɔno ɔwɔ ne sika bi a obetumi de ahwɛ ne mma wɔ bere a ɛkyɛ ɛsɛ akyi. Na me nso migyina ha no, miamu, awia abɔ me ara ma ade asa. Mintumi nnya bia five hundred a day mpo anaa three hundred a day. Na sɛ saa sika no ɛbɛyɛ dɛ makyɛ mu na mede bi ahwɛ akwadaa no wɔ sukuu. Nti akwadaa no wie JHS a, ɔwɔ sɛ ɔbɛboa me wɔ awia yi mu na yɛn nyinaa yɛsɔfa.

ebi si yɛn tua ebi si yɛn kyɛ sika no mu na abɛn tua bi yɛn kyɛ sika no mu ɛɛ na abɛn tua bi na awofo nso tua bi ebi nso si yɛn twam koraa ebi nso sɛ ɛ nti wadwene ne sɛ. ɛmi deɛ ɔmo ntwam ne yɛbɛbla yɛbɛyɛ adwuma hwɛ maa ne so kakra na ɔmo ntwam ne yɛbɛyɛ adwuma hwɛ ɔmo na ɔma ghana no nneɛma na ɔmo tete so ne yɛnyɛ maa ntoa de ne yɛn tɔ ne yɛnyɛ nneɛma bɛn na

nti wohwɛ twam na yɛsɛ obi ntua ɛyi eh, fifty million which is five thousand akwadaa no one year ɛno no wobɛtumi ayɛ adwuma tua wobɛtu susu atua nti eh, sɛsɛ no woka no wohyɛ nkurɔfo nkuran sɛ eh, wɔm tua wɔma school fees wɔm yere wɔm nyɛ adwuma saa na ɛteɛ nti obiaa yere nyɛ adwuma yɛsi ama akwadwerɛ aba yɛ

brɔda ɛte sɛn nyame adom ah, yɛyɛ nsɛmtwerɛfoɔ yɛfi koda radio akra ba yɛde nam yɛpɛ nkurɔfoɔ adwene ɛwɔ aman mu na ɛkɔ so three years to test biaa yɛpɛ ɛyi enti yɛpɛ w'adwene yɛfrɛ wo sɛn

woyɛ w'adwene sɛ wopɛ sɛ ɔka w'adwene deɛ deɛ na wowɔ ka ah, about free shs ah, free shs me mehu sɛ free shs no ɛyɛ kama ɛboa paa because ebi mu wɔ hɔ a wɔn nni sika no a wɔde bɛkɔ sukuu maa ne sika kura ebi mu wɔ hɔ a wɔn nni sika no a wɔde bɛkɔ shs no but wɔn yɛ brilliant nso wɔn nim adeɛ but because of free shs August no, wɔanya kwan a wɔkɔ school. Ɛna bebree nso akame out a wɔanya good grades. Nti free searches no, medwen sɛ ɛboa paa. Ɛbaeɛ no, aboa. Nti ma aba ntwa mu. Ma aba ntwa mu. Ba me, mewɔ ayi kakra a mepɛ sɛ meka kyerɛ aban. Sɛ wɔbɛtie deɛ a, anka ɛbɛboa. Ahu sɛ, yɛwɔ Saito, ɛna yɛwɔ private schools. Private schools no, wokɔ a wobɛtua sika. Nti akwadaa no, sɛ ɔkɔ school a, a ɔkɔ no wɔ private school a meme susu sɛ saa nkurɔfo no ɛma wɔn mfa nka SHS no. okay it means wɔn parent no. wɔn parent no wɔ sika because saitofo ɛɛ eh, saitofo no yɛgye di sɛ wɔn de wɔn nni sika no nti na wɔn kɔ government schools but wɔn a wɔn wɔ sika no wɔn so wɔn mma wɔn mma ɛnkɔ government school wɔn bɛkɔ ɛɛ eh, private school ba wɔhwɛ atare baako a wɔn tua no a ɛkɔ so bebree ehun. Ɛna school fees no nso sɛ ɔmo de tua ɛɛ free SHS no ɔmo de boa a ɛbɛ boa paa. Ɛyɛ school fees no. A ɛyɛ ɔmo school fees no. Na akɔda baako nfa sɛ primary otua school fees mɛ sɛ five hundred cedis per term. Ehu nti me me me me susu sɛ sɛ aban ɔde bɛ twa mu de ɔnfa mo ɔmo ɔmo kɔ ɛɛ government schools no. Na ongyae private schools. Ya ɔmo na ɔmo awofo nyi ne bi. Na ongyae ɛɛ private schools fo no.

wontumi de osu akoraa. eti wosi so dua bio sɛ aban mo ntwa fi yɛ. mma mo ntwa mu. na nea woka no saa na nipa bi nso ɛyɛ wɔn adwene ɛwɔ baabi a wɔn anaasɛ wadwene na woka oh. sɛ mo ntwa mu no nipa bi wate nipa bi nso wɔn ka sɛ mo ntwa mu. mente yɛ but me ma adwene a me me pɛ sɛ mo. wadwene a pɛ sɛ wɔn ka. wadwene a pɛ sɛ wɔn ka. baawo gyi ni sɛ nipa nyinaa sɔpɔ nipa bebree sɔpɔtu sɛ. nipa bebree bɛ sɔpɔtu. sɛ mi yɛ ntwa mu. because ɔde bɛ twa mu de.